Нурда татарлары дип әйткәч, э, без кемне күз алдыбызга китерәбез? Беренчедән, э, менә тарихта булган терминнардан этноним, Политоним, экзоним терминнары тирәсендә бу фикерне ачыкларга кирәк. Экзоним, ул читтән кушылган исем, политоним, бер дәүләт исеме, дәүләттәге гомуми буларак халыкны кушкан һәм этноним, үз атамасы. Менә Алтын Урда татарларына килгәндә, формалашуына килгәндә, шуны әйтә алабыз, бүгенге көндәге татарларның этник яктан менә төрле компонентлар кергән вакыт, ул Алтын Урда вакыты. Алтын Урдада кемнәр яшәгән соң? Татарлар яшәгәнме, юкса ул политоним гына булганмы? Менә моны тикшергәндә шуны әйтә алабыз, татар исеме этник төркем буларак, алар инде 7-8 гасырдан билгеле, тарих фәненә кереп калганнар. Э, ягъни кергәндә инде ниндидер бер көч булган, ниндидер бер көчле бер этник төркем булган аңлашыла. Һәм алар Төньяк Китай, Үзәк Азия территориясен менә күз алдына китергәндә, шунда яшәгән һәм менә руник язмаларда кереп калгана кадәрле, аңлаганыбыз кадәрле, күчмән дә булмаган әле, утрак тормышта игенчелек белән нигезеннән шөгыльләнгән, төрки телдә сөйләшкән татар кабиләләренең булганын аңлыйбыз. Соңыннан Рашидәтдин аларның Алты дәүләт корганнары турында сөйли һәм зур көчле, Үзәк Азиядә көчле дәүләтләр булганнары турында сөйли. Менә шул дәүләтләрнең берсе җимерелгәннән соң, аннан качкан татарлар яңадан бер дәүләт төзиләр, менә ансы тарихка кереп калган, Кимәк каганлыгы. Кимәк каганлыгында ул көчсезләнә башлагач, унберенче гасырда алардан кимәкләрнең бер өлеше кыпчак булып дөньяга таныла һәм тарала. Ә кимәкләр үзләре шул ук вакытта калалар һәм Харизм шаһ дәүләт эчендә булалар, Иртыш янында, Иртыш тирәсендә яшиләр. Менә аларның билгеле булганы Кимаки, Имаки дигән шәһәрләре бар. Менә нәкъ Чыңгыз хан вакытында да татарларны берләштереп, күчмә төрки, монгол, татар, төрки кабиләләрен берләштергәндә, без анда да күрәбез, татар исеменең бик каты киң кулланылганы, мәсәлән, э, Китай чыганакларында караганда, ак татарлар, кара татарлар, кыргый татарлар дип әйтелә. Ягъни бу, әлбәттә, политонимны да күрсәтә, әмма шул ук вакытта ниндидер этник төркемнәр дә булганы аңлашыла. Менә Чыңгыз хан э, берләштергәннән соң, Жучи Үзур зур улы Жучи Иртыш янында җирдә беренче үзенең олысын корып җибәрә һәм менә нәкъ Кимак каганлыгының элекке шәһәрләре булган җирдә аның беренче башкаласы да була, ну, әлбәттә, күчмә шикелләндә. Соңыннан башкаланы Үргенч шәһәрен алгач, Харизм шаһ дәүләтен җимергәч, анда күчерәләр, соңыннан безнең Болгарга, соңыннан Идел, Иделгә. Менә шушы Татарлар. Аннан соң Чыңгыз хан тарафыннан берләштерелгән. Ну, тарихта Чыңгыз ханның күтәрелгән чагында дүрт татар кабиләсе белән көрәшкәне билгеле, Алчын татарлар, мәсәлән, Чаган татарлар. Менә татар этник төркеме ул вакытта инде бик көчле һәм э, танылган була. Аның аркасында хәтта э, үз исемен бирә политоним буларак. Мәсәлән, Чыңгыз ханның полководецлар әйтәләр, без татарлар дип горурланып сөйлиләр. Бу исем була, димәк ки, күрсәтә, бу этник төркем дә татар исем астында булган һәм ул политоним буларак та булган. Һәм менә әйтергә кирәк, татарны монгол итеп күрсәтү генә ул интерпретация, бүгенге тарихчылар күзлегеннән караганда. Юкса без карасак, Юань империясында да, Китайда булган монголлар корган Шыңгысханның Однако Хубилай корган дәүләттә дә татарлар дип атала. Шул ук вакытта Хулагу дәүләтендә Иран һәм Анатолия территориясендә булган Хулагуның кешеләре дә татар кабиләләре, кара татарлар, ак татарлар дип шулай ук билгеле. Һәм Европа чыганаклары, менә Алтын Урданың бөтен чиген карап чыксак, Европа, Анатолия, Иран, Китай, менә анда бөтен җирдә алар татар итеп Танытылган. Моны тик механик рәвештә бер теге татар-монгол дип кенә күрсәтергә теләүчеләр бар. Әмма менә яхшылап анализлаганда, әйтик, нинди телдә сөйләшкәннәр. Күп түгел чыганаклар, әмма булганы кадәрле аңлыйбыз, ул төрки телдә. Үзләрен шулай ук аларны да Төрки дип атау, атаган чыганаклар күп. Шуңа күрә без Алтын Урда татарлары на кадәрле булган татарлыгың да зур өлеше этноним буларак төшенелгәндә алар татар икәнлеген күрәбез, төрки татар икәнлеген күрәбез. Ә менә Алтын Урда вакытында инде татар исем астында чынлап та кыпчаклар, болгарлар, башка төрки һәм төрки булмаганнар да эреп бер халык формалаша. Халык дип әйтергә дөресме? Дөрес, әйе, Алтын Урда вакытында, чөнки үзаң ул рәвештә булган. Һәм андагы милләт менә халык буларак формалашу җимерелгәннән соң да, Алтын Урда җимерелгәннән соң да үзаң әйтик Крымда булсын, Себердә булсын, Астраханьда булсын, кайда гына булсын, Буджакта булсын, Казанда булсын, үзаң татар буларак калган һәм ул безнең җир, бер халык икәнен ул вакытта ук аңлаганнар алар, күргәннәр. Димәк ки, бу үзаң үз атама буларак та без моны әлбәттә күрәбез. Аннан соң, әлбәттә, теленә караганда, бүгенге көндә татар телен белгән кеше Алтын Урда ярлыкларын бернинди авырлыксыз укый ала. Ягъни тел үзгәрә, төрле кушылулар барлыкка килә, төрлечә. Әмма тел сакланган, нигезе сакланган һәм бүгенге көндә ул татар кешесе Алтын Урдадан калган ядкәрләрне бик проблемасыз укый ала, аңлап укый ала. Димәк ки, без күрәбез, Алтын Урда татарлары, әлбәттә, аны киңрәк төшенергә кирәк, чөнки Алтын Урда җимерелгәннән соң төрле дәүләтләр барлыкка килә, төрле процесслар, этник процесслар барлыкка килә, башка халыклар формалаша. Әмма аның үзәге шул татар буларак формалаша һәм татар булып дәвам итә, бүгенге көнгә кадәрле ул килеп тә җитә инде. Менә борынгы руник чыганаклардан ук караганда, Күлтеген язмаларында гәр карасак, татар, татар дип аталган ул. Аннан соң аның формасы, мәсәлән, э, революция кадәрле хәзерге хакаслар, шорслар, алтай халыклар үзләрен тадар кешесе дип т т дыга әйләнгән. Но барыбер алар үзләрен татар дигән төшенчәдә калган. Мәсәлән, якутларның бабалары шулай ук Чыңгыз хан белән сугышып җиңелеп киткән татар таймадан дигән әйтәләр һәм татар дип сузып әйтәләр. Ә менә Европада һәм Европада беләсез, порталоннар, карталар бик каты теге океанны ачып, Американы ачкач бик карталар бик күп кирәк. Җитмәсә, Венеция, Генуялар, алар диңгез аша теге алып сату эш иткәч, аларга карталар күп кирәккән. Ни өчен анда чынлап та Тартарии дигән вариант күбрәк? Унөченче гасырга кадәр лә аларның чыганакларда караганда татар кулланыла. Соңыннан менә ул вакытта крестоносский ниләре, сугышлар, идеология, дин буларак караганда һәм грек телендәге булган Библиядән тартар җәһәннәмдәге кешеләр дигән мәгънәдә алып, идеологик яктан куеп та, ул татар дигәнне аңлата, әмма алар менә ул формада аны язганнар. Шуңа күрә Европа карталарында күбрәк Тартария, Тартар дип әйтә һәм чыганакларында да татарлар буенча язганда да менә хәзер берничә том чыганаклардан латин чыганаклары әзерләнелә. Беренче том эшләнелде инде. Менә анда да күрәбез, бөтен җирдә тар-тар дип бирәләр. Ну, әлбәттә, тәрҗемә иткәндә аны татар дип һәркем аңлый, татар, татар сүзеннән. Менә урта гасырлар дигәндә бүгенге көн төшенчәсе белән, бүгенге көн аңлаешыбыз белән, термин белән якын килеп булмый. Ул урта гасыр. Урта гасыр кешесе ничек әйтә? Ул бер дәүләт эчендә төрле милләт булырга мөмкин, әмма аның үз аңы дәүләтнеке булырга мөмкин. Гомумән алганда, милләтләрнең формалашуында дәүләтләр иң беренче урында тора. Дәүләт булганда, аның чигендә андагы төрле кабиләләр берләшә, кайнаша һәм бер милләт уртага барлыкка килә. Үз аңы белән, тел, ассимиляция белән барлыкка килә. Менә империя булганда, әлбәттә, мәсьәлә бераз катлаулырак. Әмма чыганаклардан мин менә алда әйтеп үткәнчә, этник төркем татарлар булган, Бу инде чыганаклар белән тулысынча безгә күрсәтелә һәм ул төрки телле булганын күрәбез. Дәүләтләр корганы аларның Гардизида, Рашид ад-Дин күп кенә китай чыганакларында күрсәтелә, дәүләтләре дә булган. Ә менә монгол империясе корылганда, Чингиз хан корганда, алар үзләрен дә татар ди, әмма кара татарлар дип әйтә. Тарихчылар инде ак татарларны төрки булган, кара татар инде политоним рәвешендә менә бу күчмән монголларга күбрәк караган дип әйтәләр. Булуы мөмкин, бәхәсле сораулар, әмма Китай тарафыннан бигрәк тә политоним буларак кулланган вакытта менә бөтен далада татарлар яши. Аларның бер өлеше төрки телле, ә бер өлеше, әйтик, төрки булмаса да, бу конгломерат эчендә, бу дәүләт эчендә. Шуңа күрә алар ул вакыт Төшенчәсе белән, әлбәттә, аерым да карамаганнар, үзләрен без татар дип атаганнар. Ә менә төрле телдә булган халык булырга мөмкин. Һәм, ә, әлбәттә, Чыңгызхан монгол телендә сөйләшкән, бүгенге монгол белән генә, әлбәттә, бәйләп карау дөрес түгел, чөнки телдә башка, үзаң башка, ул башка дөнья, исем генә ул бер. Чөнки соңгы монголлар, алар халкы монголлар. Алар да катнашы бар, әлбәттә. Ә менә империя эчендә Менә шушы этник төркем һәм политоним берләшәрәк формалаша Алтын Урда эчендә. Анда инде яңа милләт барлыкка килә, яңа халык, ул үзаң белән. Аларда, нәкъ менә Алтын Урда чикләрендә без, татарлар дигән бер халык барлыкка килә, үз үзаңы белән. Элитасында ул үзаң бар, халыкка, димәк ки, үтеп кергән ул заң. Һәм, әлбәттә, тел ягыннан бер, мәсәлән, Алтын Урданы идарә иткән жучылар, Алар башта килгәндә үк ике телле булган, билингвист булган дип әйтәбез инде, монгол һәм төрки телдә сөйләшкәннәр дип. Ә соңыннан инде монгол телендә без бер нәрсә күрмибез, алар тулысынча татарлаша, төркиләшә.